Wel, croeso i eitem bach newydd gyda ni fan hyn ar gyfryngau cymdeithasol Mentor Cymwyniaeth Elli, lle byddwn ni'n cyfweld pob wythnos nawr gyda rhywun gwahanol o ardal Gwm Gwendraeth a Llanelli i weld siw mae bywyd nhw wedi newid yn ystod y cyfnod o naw mis diwetha. Yy ni'n lwcus taw ein gwestai cynta ni fan hyn yw Cadeirydd Met-tg Cwm Gwendraeth Elli, Gwyn Melvin. Felly croeso a diolch am ymuno gyda ni Gwyn. Diolch Aled, fel o'n i'n gweud, wi'm yn siŵr am y lwcus ond gwn i weld nawr bod ni'n mynd mlaen. I ni'n i ni'n byw mewn mewn byd go wahanol i'r arfer ar hyn o bryd. Gwahanol iawn, a fi'n credu bod rhaid i ni dderbyn e'n beth yw e, a mae hynny'n ei bywyd yn haws wedyn. Os ydyn ni'n brwydro yn erbyn yr elfennau fel maen nhw'n gweud, mae'n ei bywyd yn anodd iawn. Ie, yeah, na beth yw e, bendant. Felly, os, os a fi'n ôl â chi nawr i'r cyfnod clo cynta, fi'n gwybod mae'n deimlo fel amser maith yn ôl nawr, ond bod bod dim ond, dim ond naw mis yn ôl oedd e. Mm. Faint o bethau gyda chi oedd ar y gweill yn, yn, yn y dyddiadur yn y cyfnod ni, a faint o bethau gath i effeithio gyda'r gyda, gyda cyfnod clo cynta yn y gwannw'n llynedd? Wel, oedd yr oedfaon oedd gyda fi gyd yn amlwg yn cael ei effeithio ar coeddiadau mewn capeli eraill. Fi'n mynd i gweld neb o capeli eraill ers blwyddyn bron. Um, ond a nifer o gyrddau diolchgarwch uh, erbyn yr hydref o'r, or rhaid canslo'r rheini weddol o gynnar yn dyfe pethau cymdeithasol fel y boreau coffi a'r um, gymdeithas diwylliadol. Ac yna fwy eang, mi oedd cyngor undeb rannibynwyr fi'n eistedd ar hwnnw yn sy'n gwrddau'n gregennog ddwywaith y flwyddyn. Yeah. Um, ond un peth o'n i yn, yn, yn gofidio bod fi'n golli oedd angladdau. Ges i lythyr i gysgodi oherwydd y meddyginiaethau wy arno a yn sgil hynny o'n i'n cael wneud angladdau a fi yna gwpl arw gyda fi ddyn ni wedi hoffi wneud yr angladdau a felly mi oedd hynny'n loes calon i fi a gwir y gwir. Ond dyna ni, dyna fel oedd i oedd rhaid i fi dderbyn a wedi olchgar i'r rhain nath yn yn lle Yym fe gollon ni wylie yym fe gollon ni un gwylie le o'n i fod i fynd i weld y Monaco Grand Prix am y tro gynta oh. mi ath hwnnw uh, lawr y pan fel maen nhw'n gweud. Yeah, um, a un peth a oedd e'n sgil y clod taith i Oberammergau i weld y, y, y, y passion play maen nhw'n galw i'n dyfe, sy'n cael ei wneud, yn cael ei chynnal bob deng mlynedd. O'n ni 'di trefnu trip a roedd bedwar ar hugain ohonon ni o- o- o'r cwm 'ma ag o'r eglwysi yn yn mynd yno. Yn anffodus, buodd rhaid i i ganslo fe. Ac yna'r sioe iâr, Steddfod yn y garafan, wrth gwrs, rheini wedi mynd ynghyd â gwyliau llong yr hydref, mae 'di bod ar flwyddyn. Ond, na, dwi'n iach. Ie. Dwi'n iach fel teulu. A mae'n rhaid derbyn y pethau yma. Fe ddaw cyfle eto. Fe ddaw cyfle eto. Na, bendant. A, a na beth sy'n wahanol o ran y, y cyfnod clo cynta, wel, oedd y dyddiadur yn llawn gyda pobl, oedd yna weithgareddau a, a, ar, ar y gorwel, a rhwng ni'n mynd o'r gwanwn mewn i'r haf, lle mae pobl yn neud fwy o bethau. Na'r gwahaniaeth rhwng y ddoi, lot, y ddoi cyfnod yeah. clo sydd wedi bod ddarn ni. I ni'n ni, ni ymwybodol nawr bod cyfnod clo o'n nhw'n mynd i ddod Nag efe, felly, ond oedd yn cynta yn sioc enfawr i ni gyd. Ond, ti'n ni'n sôn am wyliau fyna, wel, dwi'n mynd credu bod neb, wel, fel neb dwi'n abod beth bynnag, wedi trefnu gwyliau nawr. Na. Uh, mae pawb yn derbyn. Mae'n amlwg bod yna rhai yn, yn, yn, yn fysen ni ddim yn hedfan na, ac yn mynd ar grews a dim fel yna'n sicr am sfel go hir. Felly ti'n bod fi'n credu bod, fel ti'n gweud, mae hwnna yn golygu na dyn ni ddim wedi trefnu gymaint ag oedd gyda ni ar y gweill fel arall yn dweud. Na, na beth yw e, ie. So, i ni gyd felly nawr wedi gorfod uh, newid sydd ni'n cyfathrebu a, a chadw cysylltiad gyda pobl. Sydd chi wedi ymdopi gyda'r gyda newidiaeth well, technolegol um, fel petai i ni wedi gorfod um, dod yn gyfarwydd gyda? Wel, dwi wedi mwynhau. Dwi wedi mwynhau dysgu sydd wedi gyrraedd pobl mewn dulliau newydd. Um, wi wedi bod yn recordio myfyrdodau yn jarlledyn ar YouTube yn, yn, yn gyson. Yeah. Um, dwi wedi cynnal oed faon a cyrddau plant ar y Zoom ac wedi denu cynulleidfa eang. Mae rhaid i fi gyfadde, wedi cael siom ar ochr orau yn y pethau. Yeah. Um, mae rhaid uh, i mi ganmol, ti'n bod rhai aelodau, yn ei 80au. sydd wedi defnyddio Zoom am y tro cyntaf er mwyn ymuno yn yr oed yma. A mae wedi galluogi ni gynnal cymundeb gyda'n gilydd, sy'n rhywbeth oedd rhywun nifer wedi dweud bydden nhw'n dymuno wneud. A, a fi'n credu bod, e, bod e wedi bod yn, yn brofiad newydd, ond yn brofiad cyfoethog i rai hefyd, ac yn dangos, ti'n bod, fi wedi gweud ers blynydde, bydd yng Nghapeli yn gwybod bod fi'n gweud, fel, dyw'r neges ddim yn newid falle, ond mae modd ei gyflwyno fe mewn dulliau ar gyfer yr oes um, a mae e wedi bod yn newid mwy chwildroadol yn hanes a lle cyflwyno neges yr eglwys na sydd wedi bod ers canrifoedd falle. Ie, yeah, yeah, no, un o'r pethau o'n i'n gweld gyda'r symud i'r byd mwy technolegol yw, i ni gyd wedi dysgu gyda'n gilydd fel petai, uh, uh, fe, fel i symud ymlaen a fel i hmm. wella. Mm. Oherwydd oedd, oedd, dyna, dyna fel oedd i, o'n i gyd yn dysgu gyda'n gilydd, pawb yn helpu gilydd, ddim yn ymwybodol o hwn a'r llall a beth bynnag, yeah. a, a, a, ac ati fel efe. Lycyn i ddysgu mwy a gwir yn wir, achos mae'r posibiliadau yn eang iawn. Ydy. wel, posibiliadau yn fawr, um, ond bod eisiau falle chydig fwy o wersi arbenigol ar nifer ohono ni'n dyfa er, er mwyn yeah. wella bethau. I ni, i ni, i ni, ni eitha, siwr allai i weid, ni'n eitha amrwd, i ni'n eitha ro yn, yn, yn, yn gallu technolegol, am byddai'n braf i gael falle ehangu ar hwnnw er mwyn cyflwyno mwy, ynddo fe? Ie, yeah, bendant, bendant, ie, yeah, no beth yw e, cytuno, cytuno fyna gwyn. So, un o'r pethau i ni gyd wedi gweld yn anodd yw, yw gallu gweld teulu a ffrindiau yn ystod y misoedd diwetha. Uh, fel i chi wedi mynd ati i, i gadw cysylltiad gyda nhw, wedi ffindo fe'n anodd neu wedi dod i'r arfer nawr o'r, or, or drefau newydd? Wel, dwi wedi dod i arfer, ond mae'n dal yn anodd. Mm. Um, yn y modd technolegol eto, ynddo fe? You know, yeah. Mae FaceTime wedi bod yn fodd i mi gadw mewn cysylltiad gyda mam sydd wedi bod gyda'n chwaer lan am hont aman ers y dechrau. Um, yn y cyfnod pan o'n i'n cael mynd, o'n i'n gallu mynd i'r ardd ati am, ar, ar, ar, ar rai adegau. Dyw hwnna'n wedi digwydd ys misodd nawr. Um, ond mae'r un dull wedi galluogi ni hefyd i weld wirion bach sy'n gyda'i lan yn Sir Drefaldwyn. Yeah, um, o ran ffrindiau, wel i ni, mae yna grew ond ni sy'n arfer mynd ar yn gwyliau gyda'n gilydd, ni wedi bod yn cynnal cwiz wythnosol ar Zoom, a fi'n credu bod lot o deuluodd a ffrindiau wedi bod yn gwneud hyn, a mae hwnna'n tynnu ni at yn gilydd, a ni wedi mwynhau rheini'n fawr iawn, wedi defnyddio nhw fel rhyw fath o esgus um,

Wel, fi oedd, fi oedd na gyfnod fi'n credu nôl ar, ar ddechrau'r cyfnod clo cynta, le oedd e fel bod pawb yn neud y, y quizzes ma ar-lein. Ond on, on, mae fel sef bod nhw wedi um, ffislo mas nawr. Ond i fi'n bersonol, yn mwynhau quizzes a pethau. So, yeah. a mae, mae wedi bod yn ffordd gwych i, i gael rhywun cysylltiad a cymdeithasu gyda, gyda, gyda ffrindiau a, a teulu ac ati. A fan hyn eto, ti'n bod, dysgu ar swyd i, i roi lluni arno, a roi sain yeah. a bethau, a a felly wy' ni gyd yn dysgu gyda'n gilydd a derbyn bod ni gyd yn amatyried llwyr on'd yfe? Ond ond mae wedi bod yn brofiad da a mae wedi galluogi ni i weld yn gilydd achos yeah. mae hwnna rhywbeth newydd ch'o' fi'n credu o'n i'n meddwl blynydde nôl fi'n credu yn teulu ni er enghraifft ni mae'n heulu i mwyafrif llethol hynny nhw'n y gogledd. Yeah. Pan nithon ni lawr i'r de mi o'n i'n dod lawr yn 1968 sy'n flynyddoedd lawer yn ôl. Mell gen i ti gael dy enni, Aled Fach. Ac, uh, dim ond wyth oed o'n i, ond fi'n meddwl am y mam yn had yn gadael i'r hieni a'i teulu yn y gogledd. Wel, bydde rhywbeth fel hyn, le o'n nhw'n gallu gweld i gilydd wedi bod werth y byd iddyn nhw, bydde fe. Pan yeah. ti'n meddwl am y cyfnod yna, dy fe, hynny yw, yn, yn ti, y ddwy nain oedd gyda fi, er enghraifft, oedd ddim ffôn yn y tŷ gyda'r un o'n nhw. Felly, oedd hi mor anodd a hynny, dy fe? Yeah, Felly, yeah, fe rhywbeth fel hyn wedi wneud i symudiad nhw o'r gogledd i'r de, dipyn fwy cyfforddus pan ti'n meddwl am y beth. Dipyn haws. Bydde, ie, fi'n gwybod. Na, mae'r fain mae technoleg wedi symud ymlaen yn yr, well, yn yr deg mlynedd beth. Fi'n meddwl ers bod fi'n coleg nôl dros deg mlynedd yn ôl fel mae pethau wedi symud ymlaen gyda'r ffonau a pethau. Mae'n A, a, a dyw'r yeah. dyw byd nawr ddim yn mynd i symud nôl i'r addau o'r, or byd technolegol i ni yno nawr. Ni'n symud mlaen um, yn gyflym a, a i ni gyd yn dysgu wrth i ni fynd ymlaen. Mae'n mae anodd cadw lan nhw, a byd technolegol wedi mynd... Yeah. Um, hynny yw, y broblem yw mae gyda ti ddwy ochr i bob ceiniol. A mae yna rhywun siŵr o wneud rhyw ddefnydd drwg yr un peth, a gyda'r gwefannau cymdeithasol, mae yna rhywun siŵr o abiwso nhw fel unig ein bod yna. Ond eto mae yna ddefnydd da, um, a byddai pobl yn defnyddio nhw at, at, defn, at defnydd adeiladol, maen nhw'n tu hwnt o ddefnyddiol, ond mae rhaid i ni dderbyn bod yna elfennau na fydd ddim yn gwneud hynny felly. Ti'n bod, yeah. ond, um, ond na, mae'r ma, ma, ma technoleg sydd wedi datblygu, fi'n credu bod y newidiadau dros y ddeng mlynedd a hugen diwetha wedi bod yn fwy na dros falle'r 200 mlynedd cyn hynny. Mae dyna'r yeah. wir, mae'r pethau wedi symud. Falle bod ni wedi symud ar ei gyflym. Mm, falle yeah. bod hwnna'n yn, yn rhan o'n problem ni nawr. Ond well, mae'n hallach... Lot o waith trafod ar hwnna. Na beth yw e, mae'n hallach i feddwl le fyddwn ni mewn deg mlynedd, 20 well. mlynedd o nawr, a gyda'r rat i ni wedi symud yn yr 20 hmm. mlynedd uh, cyn ni, nag efe. Ond, yeah. credu, fi'n credu bod y cyfnod mae wedi dangos i ni bod ni eisiau ni arafu rhywfaint, ti'n gwybod? Mae eisiau yeah, ni arafu a pwyllo. Na beth yw e, na beth yw e, na fi'n cytuno. Mae'r plant sy'n um, plant heddi, maen nhw'n, rhwng maen nhw wedi cael cyfnod anodd ar hyn o bryd o, o, o orfod cael ei addysg o gytre, maen nhw'n gyfarwydd iawn nawr o, o, o edrych ar iPads a edrych ar, ar ei ffonau a pethau. Mae'r ma cydbwysedd wedi mynd nawr bod nhw gormod yn edrych ar sgrin a bod nhw ddim falle tu allan tymed bach a cymdeithasu a wneud pethau uh, gwahanol yeah. tu allan. Wel, dwi, pan o'n i'n gadael yr ysgol, yn y coleg, wedi gwir, y ddeugen mlynedd yn ôl, oedd ddim sôn am ah. gyfrifiadur yn ti neb. Mae'n yeah. dim, yn sicr oedd ddim ffonau symudol na dim. Felly, dwi wedi ddim yn gyfnod mawr iawn, o gwyd y gwir. Na, na, na, na beth yw e, na beth yw e. So symud mlaen o ran um, uh, pawb yn aros yn y tŷ a pethau nawr, un, mm-hmm. un o'r pethau, ydych chi mewn i ryw fath o rŵtîn neu amserlen, mynd mas am wac rownd y pentre neu rhywbeth, neu mas o'r tŷ gyda Caroline? Neu ydych chi'n mynd ar, ar wahân erbyn hyn? Oh. Na, i, i, i ni yn mynd, mae wedi bod yn adeg anodd iawn yn, yn yn pentre ni fan hyn, yn bod y mm. fyrem dros y cyfnod diwethaf yma, sgwrs, i ni wedi cael marwolaethau ac i ni wedi cael nifer fawr o dau nifer yn y stryd ni fan hyn, lle mae'r ma Covid wedi taro. A fi'n cyd ymdeimlo'n fawr gyda pob un o'n hyn, wrth gwrs, rhaid ni yn, yn bersonol ag, ag fel menter hefyd yn cyd ymdeimlo gyda rhai sydd wedi dioddau. Mae gofyn bod yn gyfrifol. Ond ni yn mynd mas i gerdded, a ryd yn held up ni draw am gybl seion fel arfer, a weithiau rownd y top yn mynd i cyrrig. Um, dwi wedi bod yn seiclo, uh, yn yr un daith weithio hefyd. Er, mae rhaid fi weid, pan nes i mas wetha yn arsol yna donig, mi oedd un o'r tu hwnt ar gefn y beic, a wedi dod i'r gadw am, am wythnos e ddwy, achos mi oedd un, mi o'n i wedi prynu rhyw fenig, uh, ar y we, to fanna ni rhyw fenig, y wind yeah. stoppers i, i, i, i atal y gwynt, ond boes bach oedd y gwynt yn mynd trwyddyn nhw. Uh, a mae'n rhyfedd, dwi'n wedi bod yn cerdded, a mae'n rhyfedd faint o bobl sy'n mas yn cerdded. Ie, yeah, na. Byddai'n nifer ohono ni wi'n siŵr ddim yn cerdded, ond i bai bod ni yn y cyfnod yma, dyna'r eiron i'r peth falle. Yeah, ond mae yna nifer fawr i ni'n gweld yn, yn cerdded. Ond mae'n braf, a mae'n mae gyfle gael sgwrs ar draws y ffordd cadw pellter, um, ti'n gwybod, ag, ag, ag i weld pobl. A mae'n braf i weld nhw. Um, felly bod ni gyd yn cadw yn pellter a cadw'n ddiogel, ynddo fe? Ie, yeah, na, bendant, bendant, na beth yw e. A um, o'n i'n just mynd i ofyn, fel, fel rhywun sydd sy wedi gweithio chybod, yn, yn y maes celfyddydau a, a pherfformio am, am flynyddau, mae rhaid bod chi'n teimlo dros i sefyllfa rai, rai o'r bobl sydd yn y maes yna ar, ar hyn o bryd, gyda'n anodd iawn ffindo, ffindo gwaith a, a oh. pherfformio ac ati. A, ac yn wedyn anodd iawn falle i bobl ifanc yn y maes sy'n falle yn dechrau ar, ar ei gyrfaoedd ar hyn o bryd. Wel, mae'r sefyllfa'n unbyd i'r proffesiwn yma. a mae'n siŵr bydd nifer o theatre um, yn methu ailagor, fysyn ni'n meddwl. Um, mae cwmnïau llai yn teithio. Um, mae nhw'n trio defnyddio'r cyfryngau hefyd. O. Ond on, ti sôn am bobl ifanc, mae, mae nai yn hunan cellan yn dechrau i yrfa. Mm. Ar y cyfnod an, anodd mae yn, um, oherwydd hynny methu cael gwaith wrth gwrs, a mae'n siŵr bod yna nifer yr un peth o fe. A mae'n tu hwnt o anodd. Ond Dwi'n credu falle hefyd bod gweld pethau, rhai pethau megis chwaraeon a bethau'n digwydd yn rhoi halen ar y bryw falle, ynddo fe? Mae nhw, nhw'n gweld pethau eraill yn mynd mlaen a pam dyw bobl ddim yn gallu dod i theatr eistedd ar wahân a mae yna ddadleuon dros ag, ag yn erbyn wrth gwrs. Nethon ni dros y Nadolig, um, brynu tocyn i wylio'r Christmas Carol yr Old Vic yn Llundain, yeah. uh, oedd ffrind i ni ynddo fe, a, ac oedd hynny yn brofiad digon difyr a gweud y gwir. Felly mae modd hefyd cyrraedd y rheini. Ond y drwg yw bod hi'n anodd i, i, i roi cynnyrchiad ymlaen mm. o, oherwydd bod angen i'r actorion gadw pellter yn ogystal a cadw pellter wrth y gynulleidfa, ynddo fe? Felly mae'n mae, mae anodd iawn am bell waith i, i, i roi ymlaen. Ond mae'n bosib, dwi'n yn gwybod, mae yna bosibiliadau, yn bosib denu cynulleidfa sydd fe ddim yn arfer mynd i'r theatr falle, wi'n gwybod, mae wedi digwydd yn sicr gyda fi, gyda'r myfyrdodau, um, wedi denu pobl i wrando sy'n wedi tyllu capel ys blynyddau mawr. Yeah. Mae'n ddiddorol, ti'n bod, um, a dwi'n sicr wedi dysgu ar ôl y cyfnod yma, bydd rhaid priodi'r hen a'r newydd. Ti'n bod, dim mynd nôl i'n hen ffyrdd. Mm. Um, mae yna gynulleidfa newydd yna, a mae, mae eisiau meithrin y cadw'r heini hefyd. So, mae yna rhyw dda ym mhob drwg. Dyna'r gwir, yn dyfe? Ond, ond o ran y, y, y byd y, y theatr yn sicr, a byd actio, mae'n mae tu hwnt o anodd. Yeah. Um, fel o'n i'n gweud i'r rhai o'n nhw, um, mae rhai o'n nhw wedi bod yn cael ein anodd a cyflogau nhw yn, yn fach, mae chydig o waith o'n nhw'n gael beth bynnag, mm. ond mae rhai sy'n cychwyn nawr mewn sefyllfa ddyrus iawn. Um, a dwi'n yn gwybod faint o amser mae'n mynd i gymryd Na. i bethau wella i gwneud y gwir. Yr unig beth byddwn ni'n falle meddwl yw, sy'n galonogol iddyn nhw, yw rhyw ddwrnod fe fyddwn ni'n ôl i raddau mewn byd le fel oeddwn ni'n byw. Dyw hwn ddim yn mynd i bara am byth, ond y, on y broblem sy'n yw, ar hyn o bryd, dyn ni ddim yn gwybod pryd mae e'n mynd i orffen, a does dim, a does dim ddiwedd arno fe. Na, a hefyd, Problem arall wrth gwrs yw bod, bod y theatr a'r, ar, ar celfyddydau yn dibynnu llawer ar nawdd. Wel, dwi'n faint o gwmnïau sy'n mynd i fod mewn sefyllfa i gynnig nawdd. Wrth gwrs. Felly mae hwnna yn, yn broblem ychwanegol, ynddo fe? Ond ti'n bod, mae rhaid trial gweld beth sy'n sy bosib. A fi'n credu bod rhaid i ni fel, fel pobl a fel, fel pobl yn y gynulleidfa a werthfarogi'r hyn maen nhw'n mynd trwyddo a, a bod yn gefnogol iddyn nhw. Bendant. Pan bydd pethau'n cychwyn yn ôl, yndyfe? Bod yn gefnogol iddyn nhw. Wel, gobeithio, pan fyddwn ni'n ôl yn, yn, yn redeg fel o'n i cyn, cyn y cyfnod clo cynta yna, mm. bydd bobl yn sylweddoli pa mor bwysig yw yn cymunedau ni a pa mor bwysig yw yeah. ein neuaddau yn y pentre ac ati, ac yn penderfynu bod, bod eisiau ni gefnogi y pethau bach um, yn y pentre, oherwydd heb, heb reini, ni, i ni ddim yn rhoi y llwyfan i'r bobl i, i symud ymlaen uh, yn y dyfodol. Mae wedi mynd y fyd materol iawn, a pethau materol sy'n cyfri. Mae, mae bobl yn bod yn achwyn adeg y cloion, bod nhw'n ffili prynu hwn a ffili cael rhyw bethau materol. Ond os wnaeth bobl eistedd awr a meddwl o ddifri ag edrych ar y cyfnod, nid dyna'r pethau sydd wedi bod yn bwysig. Na. Ond nid dyna'r pethau ddyle fod yn bwysig i ni. fel ti'n gweud, mae, mae gwerthfarogi cyfraniad uh, llefydd fel neuaddau, theatre lleol, uh, clybiau, uh, chwaraeon lleol, pob math o, o bethau fel yna, eglwysi. Mae rhaid ni werthfarogi beth sy'n gyda ni, a falle bod eisiau ni symleiddio chydig ar, ar yn bywyd cymleth a pido canolbwyntio gymaint ar amaterol. Na, bendant, cytuno gyda Gwyn. Wnaethoch chi um, gyffwrdd fyna yn gloi a gyda'r byd chwaraeon, nag efe, fel, chwarae, yn bersonol, wy'n eitha falch ar hyn o bryd bod chwaraeon proffesiynol ar, ar y teledu ac ati, oherwydd mae'n mae rhoi'r peth adloniant i fi, a fi'n gwybod bod e'n rhoi adloniant i bobl eraill fel efe ar hyn o bryd. Ond gyda rife Covid-19 mor uchel ar hyn o bryd, a os na ddadle galltele proff chwaraeon proffesiynol ddod i stop am gyfnod, i, i lehau'r pwysau ar, ar y gwasanaeth iechyd? Wel, dwi'n ei ddyn chwaraeon mawr iawn fel dwi'n gwyddost ti. Ond rhaid cyfaddau bod yna le i ddadle y dylai ddod i stop. Er enghraifft, dwi ddim yn gweld y bydd taith y llewod i dde Africa yn mynd mlaen am yn amheuaeth am dwrnament y chwe gwlad erbyn hyn. Ac yn sicr, dwi ddim yn mynd i fod i gon saff i dorf am gasglu. Felly mae ma, ma, ma rai gofyn yn cwestiwn, ti'n meddwl am, am y llewod yn efe? Wel, gohirio yw'r yw penderfyniad call, bydden ni'n meddwl. Yeah. Yr hyn sy'n ynghal yw fod rhai pobl yn siarad y pe yn y ddiwedd y byd. Boes bach, dim ond am un flwyddyn i ni'n siarad. Yeah, yeah. Allwn ni gyd roi rhywbeth lan am un flwyddyn er mwyn sicrhau bod pawb yn ddiogel. Mae lleihau'r pwysau ar y gwasanaeth iechyd yn holl bwysig. a dyma mae rhai ddim yn ddeall, maen nhw'n gweud nad yw clo a rheole ambell llai ymlaen yn gwella pawb. Wel, nid dyna'r pwynt. Lleihau pwysau, fel bod y gwasanaeth iechyd yn gallu delio gyda'r sefyllfa er nod, a fe ddaw y brechlyn 'ma gobeithio, i wella'r cyflwr, ond mae rhaid i ni wneud yn rhan i, i, i, i sicrhau bod rheolaeth dyn ni ar y peth yn dyfe, i roi cyfle i'r brechlyn i wneud ei waith. Yeah. Felly pidwch â disgwyl chymod, i hyn i gyd wella'r sefyllfa yn syth, nid ni dyna yw'r bwriad. Na, na, na, na bydde. Ond, a chymod, ni'n gweld ar hyn o bryd y tîmoedd, chymod, mae, mae, mae pel drod proffesiynol yn cario ymlaen, mae, mae rygbi, um, um, rygbi rambarthol yn cario ymlaen ar hyn o bryd, ond chymod, mae'r tîmoedd ddim, mae'r mae rifau'n uchel, mae'r rifau'n codi, ni'n ni, ni, ni tynnu doctoried ac ati um, oddi wrth yr, y, y gwasanaeth iechyd i ddelio gyda um, chwarae, i ddelio gyda tîmoedd chwaraeon i sicrhau bod nhw'n gallu rhoi adloniant i ni, ond ar hyn o bryd, a i na ddyle fod yr, y, y, y beth i ni'n canolbwyntio arno? Wel, fi'n credu bod ni'n gweld nawr rhai o'r clybiau um, yn dioddau uh, profion positif. Ydyn, ydyn, yn fawr o'n nhw. Um, a mae yna gemau yn ffordd cael ei, ei canslo, ei gohirio ac yn y blaen. Mae yna, ni'n bod, y ddoi brif chwaraeon wy'n dilyn yw'r rygbi a peldrod. Mm. A'r peth yw, mae yna gyffwrdd corfforol mawr yn y ddoi, yn enwedig mewn rygbi, wrth gwrs, yn dyfa. Um, felly, falle bod e'n yn, yn peri'r cwestiwn, yn dyfa, bod ydy hwn yn ddiogel, ydy e'n gall? Mm. Fi ddim yn gwybod, fel tithau i falch, o, o, wel, ond mae rhai fi gyfadde, nyn wedi gyda pel drod, felly mwy na rygbi, wy'n gweld e'n anodd gwylio gemau heb dorf ar y teledu, wy'n gweld rhai o'r gemau yn ddiflas o'n adw, a pennau oherwydd bod y cynnwrf ddim yna, Wi ddim yn gwybod, ond... Um, Wel, fi credu ni wedi weld gyda'r gyda rygbi'r ambarthol dros y Nadolig, safon y gemau oh. yn, yn, yn, yn isel i weid y lleia. A fi jyst yn meddwl efe, ond fi'n gwybod maen nhw wedi cael um, diffyg rygbi am wech mis, cyfnod o wech mis, ond maen nhw'n ôl nawr yn wario ers cwpl o wythnosau. A efe, chybod, er, er, bod y dorf ddim yna, a bod, bod na ddim, chybod, bod yna ddim sŵn a bod yna ddim cynnwrf yn, yn y stadiwm i helpu godi'r chwaraewyr. Mae'n ma, ma anodd. Dwi'n eisiau dechrau me lawr yr hewl o'r safon o'r gwyr uh, rhywbeth. Oh. Ni mae wedi bod yn gwerchu lle gwir y wir. Ond, ond yn sicr, le ni'n teimlo bod diffyg torf yn, yn ffactor. Hmm. Mae'n elfen. Uh, elfen arall sy'n yngofidio i, felly ond ddim ochr ar, ar, ar dangent, yw'r holl anafiadau Yeah. Oedd yna hanner chwaraewyr ar y tîm yma ar goll oherwydd anafiadau. Hynny ar wahân i'r Covid. Um, felly fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth sy'n eisiau edrych yno hefyd. Ond um, mae ma, ma diffyg torf mewn gemau proffesiynol fel yna'n sicr yn tynnu'r awch. Oedd yn newedig gemau fel darbys lleol ac yn y blaen. mae e'n sicr yn tynnu'r awch bant i ryw radde. Um, oedd yn ddiddorol pan oedd uh, Man United yn chwarae Man City a bod y chwaraewyr yn cyfarch i gilydd yn go gyfeillgar ar y diwedd bod yr hen roi cyn ddim yn licio hynny o gwbl. Oedd e'n meddwl bod efe byth wedi digwydd pan o'n i'n chwarae meddwl fe ac oedd wedi gwylltio fe braidd. Ond dwi'n meddwl a oedd hynny'n digwydd oherwydd bod rhain rhyw fath o ryddhad bod nhw wedi llwyddo i wario'r gêm uh, dan yr amgylchiadau. Yeah, hynny yw, wy'n credu, mae yna dydd nhw'n ni fel pobl ym mhob maes i chwilio am ateb one size fits all. Mm. Ym mhob maes. A dyw e ddim yn bosib. Mae amgylchiadau pobl yn wahanol, mae ardalodd yn wahanol, credoau yn wahanol, bod, mae, mae na, i ni'n wahanol yn y natur a mae eisiau parchu y gwahaniaethau yna. Yn ni'n dueddol i feddwl, er enghraifft, wi wedi sôn bore yma fod y myfyrdodau bydde wedi gweithio i fi, i ni. Di hwnna ddim yn ei weid bydde fe'n gweithio i eglwys arall falle. Na, ie. Yeah. Dwi'n yn gwybod. Felly, mae rhaid i ni, ond dwi'n credu bod y peth mwyaf yw bod rhaid ni fod yn amyneddgar. Drwg y cyfnod yma yw bod wedi dangos dwy ochr, yn yw'r dwy ochr i bob gynog. Mae wedi dangos caredigrwydd ac ymdogaeth dda, ond mae hefyd wedi dangos lot o hunanoldeb hmm, a diffyg parch at bobl. Ac, mae'r ddau beth yn anffodus hmm. wedi cerdded ochr yn ochr. A dewch i ni gael gobeithio mae am y gorau fydd pethau'n troi yn y flwyddyn hyn, ynddo fe. Ie, na, bendant. Fi'n gwybod, a ni ni gyd yn gwybod, mae'n mae anodd ar hyn o bryd, ond fel i wei, gobeithio yn symud mlaen, bydd, bydd, bydd pobl yn gryndo ar y canllawiau, bydd y frechlyn mm. yn, yn, yn cael ei, yn cael ei um, rolio mas uh, i, i ni mor gyntaf ag sy'n bosib, a, a, a bod, bod na ail hanner i'r flwyddyn tipyn bach, yeah. tipyn bach yn well neu yn fwy positif i ni. Ie, yeah, ac yn bydd pawb yn, yn fusnesau ac yn blant a bethau ni wedi clywed yn ddiweddar yn cael chwarae teg. Ie. Yeah. Bydd pawb. yn cael chwarae teg ag i ni gefnogi'n gilydd, a wy'n credu hefyd ar ôl y cyfnod hyn, bod cefnogi busnesau lleol yn bwysig. Mm. Bydd yr archfarchnadodd yn iawn, sy'n eisiau chi fecso am rheini. Mae eisiau cefnogi busnesau lleol. Ie, yeah, na, bendant. Wel, diolch am y sgwrs bore yma, Gwyn. Ie. Yeah. Um, cadwch yn saff. Fi'n siŵr, um, er bod hi'n an amser anodd ar hyn o bryd, fi'n siŵr fyddwn ni, fyddwn ni'n ôl yn, yn, yn, yn weithredol fel o'n ni yn y fenter cyn bo hir. O, byddwn gobeithio. Mae'r ma, ma, ma, ma criw yn y fenter, roedd teg i chi, chi wedi cynnal bethau dda, chi wedi llwyddo i dynnu, dynnu arian mewn i ni, wedi i ni wedi ailgreu y caffi. Mae'n anffodus bod ni, oherwydd y sefyllfa yn y pentre, ddim wedi cael y defnydd llawn eto, ond fe fydd yna um, le arbennig yna i bobl pan fydd. Byddwn ni'n gallu ail ddechrau yn, yn ddiogel yn y fe. Os diogelwch uh, uh, pobl y cwm uh, a Llanelli yn ymlaen sy'n sy bwysig ar ddiwedd y dydd, ond fe fydd pethau yn dod o well. Ac, ac, ac hefyd, nôl i'r chwaraeon, achos mae Sais, mae gyda Sais dywediad yn dweud Every oh, cloud right. has a silver lining. Yeah, Mae'r ffaith bod Man United ar frig y gyngrair ar, ar ddechrau'r flwyddyn fel hyn, yn, yn, yn, yn gwneud i'n ddyn hapus iawn. Dwi'n yn gwybod faint barith e, mae hwnna, mae hwnna mater all. A hefyd gweld y Swans yn ail yn y bencampwriaeth, felly wy'n wy, wy, wy, wy hapus ym myd chwaraeon, er bod gyda ni broblemau dybryd. So Scarlets yn gallu sorto un yn mas to, bydden ni'n hapus iawn. Ie, bydde. O'n i'n mynd i weud gwyn, y peth da am, am Facebook yw, yw mae ma pobl yn gallu mynd nôl i weld yr hen bethau o'ch chi'n gweud cwpl o fisioedd yn ôl. Yeah. A fi'n siŵr bod ambell i post Facebook da chi ddim yn gefnogol iawn o, o Solskjaer yn Man United. Fi'n siŵr os edrychau nôl, uh, yeah, yeah, na. ambell un. Dwi, dwi ddim yn gwybod, dwi'n dal ddim yn siŵr ohono fe. Mae yna rai canlyniadau arbennig yn ambell i ganlyniad sydd wedi costi'n ddrud. Yeah. Dwi, dwi eisiau meddwl, mae gyda fi ffrind coleg, uh, ffrind da, uh, sy'n mynnu a mae e'n dal tocyn tymor yn ôl Trafford Ysbrynddeg a Thefagu yn, yn, yn Sidle Hume yn Manceinion. Mae e'n mynnu bod, dwi'n gwybod faint o dafod yn ei foch e, bod ole yn athrylith tactegol. Oh. Mae gyda fi ffrind arall um, o'r cymoedd sy'n meddwl bod e'n anobeithiol. Felly, Wi'n rhyw am neb fod y gwir rhywle yn y canol. Ie. Yeah, rhywle yn y canol fel arfer. Mae yna adegau pan mae rhywun wedi amau fe'n fawr iawn. A dwi, er ei fwy neu, dwi'n gobeithio bydd e'n llwyddo. Dwi'n credu bod yna broblemau fwy dwfn na fe wedi bod. Na, mae yna, yna rai uwch i ben e sydd ddim wedi cael ei atai iddo fe, neu idd'r hyn byddai fe'n dymuno, falle.